دوستو دوستو میں ہاں تورا دوست غزنفر عباس اج ڈیلی سویل میٹر دے وچ میرے نال موجود ہیں سرائیکی وسوں دے مہان دانشور تواڈے سارے دوست سائیں اج اساں محمود نظامی صاحب دے نال گالھ کریسوں سرائیکی تحریک دے بارے وچ اے جیڑھا ملتان دے وچ یا باوالپور دے وچ جنوبی پنجاب صوبے دا جیڑھا سیکرٹریٹ قائم کیتے پی ٹی آئی دی سرکار نے ان دے بارے وی گالھ کریسوں استاد جی کیا حال چال ہے تہاڈا ٹھیک ہو خوش ہو بالکل بالکل ٹھیک ہے سی اللہ کی رحمت ہے خوش ہوں اللہ کا خیر ہے

ول اوں تحریک دے نتیجے دے وچ ریاست پاکستان ول حکومت پاکستان خاص طور تے پی ٹی آئی سرکار نے جیڑھا وعدہ کیتا صوبے دا سو دیوار اچ بݨا کے ݙیوݨ دا ول سیکرٹری کیا اے وعدے تاں اونویں ہی ہوندے ہن نا کہ اے تاں جیویں جنوبی صوبہ محاذ بݨا کے اتھوں دے موقع پرست سیاستدانیں اساݙے بھلا تحریک انصاف دی ضم تھی ڳئن جو ساؤتھ گائیڈنس صوبہ او تاں چونکہ بہوں سارے ووٹ ہن لہذا او او کریندن تے ݙوجھی ڳالھ اے ہے کہ اور اے وݙے بݨ کے جتنا ہی دباؤ ہوسی اتنی جلدی چیزیں ویسے ایڑا انہاں نے سیکریٹریٹ بݨائے تاں اے عجیب و غریب گالھ اے کجھ حصہ بہاول پور تے کجھ حصہ ملتان دواہیں کوں راضی کرݨ ہک زمانے اے ایویں ہک جیویں کالج ہوئے ملتان تے ہوسٹل رکھ ݙیو ڈیرہ غازی خان بہر حال او درحقیقت اے چاہندے سبوٹاج او انہیں کوں اے گالھ ہمیشہ اے آہدن اور جیڑھی کہ جھوٹ اے اور افتراء اے۔ او اے آدھن کہ اے جو جنوبی پنجاب دے مسائل ہن معاشی و یا سیاسی یا پسماندگی دا مسئلہ اے ہک اے ہک سطح تے ہے او ہر جاہ تے وی ہے اتھاں وی ہے اتھاں ذرا زیادہ ہے مسئلہ شناخت دا ہے او ایکو گال نہیں کرے دے کہ میں ہک زبان بولے دا میری ہک ثقافت ہے کلچر ہے

کوئی سیکرٹری آ گیا بیرا کیتا پیشی دا مسئلہ حل تھی گیا فلاد مسئلہ بھی ہے سب کو عام شناخت دا مسئلہ ہے میں پاکستان دے وچ اشتری آبادی سرائیک علاقے دی ہے اور متصل ہے ایک علیحدہ وجود رکھتے ہیں علیحدہ شناخت رکھتے ہیں علیحدہ میری پہچان ہے میں اون دی بنیاد تے بیٹھا دا ای تے ڈٹر خو جیڑی جا تے کوئی ای ای ای

کہ ڈیلٹا دا علاقہ دریا دا سمندر آلا ہوندے جھرے آلی کار بن کے ڈھاندے اے کوئی پورے تے رہے کے کوئی میدان تے رہے کے تو جھرا ہے دریا ویلا ہی میں والا پہ جو پتہ لگی کہ جو ڈیلٹا دے علاقے جا گا حالانکہ ڈیلٹا نہیں لیکن جھرے آلی کار جو سطر جے جو یا سی جو راوی جو چراب جہلم جو مشرقی جو مغربی تھا مطلب ہے ایک آگے

سیاستدان دا پاس کر ڈتی ہے۔ پنجاب اسمبلی نے مسلم لیگ دے دور وچ او آکھے نے کہ اے بھائی جنوبی پنجاب تے بہاول پور لوگ اینکوں یاد رکھدے ہن اے یاد نہیں رکھدے کہ انہاں نے آکھے پنجاب کوں تروڑ ڈیو پنجاب اسمبلی نے متفقہ فیصلہ کیتے کہ پنجاب کوں تروڑ ڈیو۔ اے عجیب و غریب گال ہے تساں سب دے لوے بہاول پوری آئی جی دے دو سیکٹری وانی یونٹ دی اسمبلی دے وچ وانی یونٹ دے خلاف متفقہ قرار داد پاس تھئی ہے بالآخر یا یا خان توڑ دی دار سال مارشل لا لگا رہے ان دے بعد جو چھٹے وانی یونٹ ٹوٹ گیا سو سائیکی صوبے دی موومنٹ دے اچھا گل ہی گال ہے میں عرض کریساں سارے اسرائیلی دوستاں کوں جیڑھے وی ہن ایں گالھ دا برملا اظہار کرن زور نال اظہار کرن کہ میں سرائیکی ہاں جتھاں ہی کوئی بہہ جتھاں ہی آکھے ہر جاہ تے کوٹھے دی چھت کنوں کھڑ کے تھانہ پولیس یونیورسٹی جتھاں بال بیٹھن دے

ایندے اتے سمجھوتا کانی میں آئی جی نال تے ڈپٹی آئی جی جو کیا ہونا سیکٹری بیٹھے نال میرے مسئلے حل نہیں تھی دے میرا مسئلہ یہ ہے کہ پسماندگی دے نال نال میری معاشی استحصال دے نال نال میری شناخت دا مسئلہ بھی ہے

میں عرض کیتا سرکار تے جخاڑ کھڑی مریندی ہے میں سو روپیہ منگدا میں کو آدھن تو ٹافی گن اچھا جلے اچھا۔ پارلیمنٹ دا مسئلہ بنے جلے اتلی پنجاب اسمبلی نے صوبے دے بارے ریزولوشن کیتا ہوئے اور پاکستان دی پارلیمنٹ نے صوبے دے کمیشن بنے جلی میں پیش دیا والے سیکرین وغیرہ دی کیا ضرورت ہے مکمل صوبہ دے میں علیحدہ کرے نہ ساکوں

اے اے جڑا قدم ہے موجودہ حکومت دا ایکو تساں اچا بیٹھے نہیں چاہندے دوستو اج نظامی صاحب دے نال بیٹھک دا آہر کیتے سے تے انٹرنیٹ دے کنیکشن دی وجہ توں بار بار ڈسکنیکٹ تھیندا پئے معاملہ ٹرائی کریندے پئے ہیں استاد نظامی سارے نال رل آون بالکل رل ہیں استاد جی گال کو جاری رکھسو

میکوں لگدے انٹرنیٹ دی وجہ توں استاد نظامی صاحب دو

دوستو کوشش کرنے پہ ہیں نظامی صاحب نال سارا رابطہ ولا تھی سکے نظامی صاحب نے اساں سوال کیتا ہا جو پی ٹی آئی سرکار نے وعدہ کیتا ہا کہ او اقتدار اچ آون دے سو ڈینہ دے اندر اندر سرائیکی صوبہ بنڑاونڑ واسطے عملی قدم جیڑھا ہے او چیسن۔ انہاں نے عملی قدم کیا چاونڑا ہا، ڈو سال مکمل تھی گئن تے پی ٹی آئی سرکار دا اے تریجھا سال ہے تاں ایندے وچ انہاں نے سیکرٹریٹ دا۔ آہر کیتے او سیکرٹریٹ وی ایویں ہے کہ کجھ عملہ جیڑھا ہے او باسی بھاولپور دے وچ تے سیکرٹریٹ دا کجھ عملہ کجھ سیکرٹریز جیڑھے او باسن ملتان دے وچ۔ استاد صاحب کنے سوال ڈوجھا میں اے کرندا بیٹھا ہم بلکہ استاد صاحب استاد صاحب کنے ڈوجھا سوال میں اے کرندا بیٹھا ہم۔ کہ اے پی ٹی آئی دا جیڑھا اے عمل اے ایکوں سرائیکی جیڑھا ساریاں سیاسی جماعتاں ہن انہیں دا جیڑھا کردار اے سرائیکی تحریک دے وچ اے ہن تک جیڑھے ویلے پیپل پارٹی کوئی ایں طرح دی موو کرے تے پیپل پارٹی دے خلاف الاوݨ والے بہت سارے لوگ آ ویندن بہت سارا گالیں تھیندن اساں سرائیکی لوگ کوئی خاص طور تے ظاہر ہے ساری ہو جوندی ہے کہ ساڈی پیپل پارٹی صوبہ ڈیسی سرائیکی پارٹی اساں

او ملک دے وڈے پارٹیاں اچ موجود ہن اور او اتھوں بہ کے او سرائیکی دے ناں تے ووٹ تے گھنن چاہندے ہن لیکن سرائیکی عوام دی سرائیکی صوبے دے مطالبے دے وچ کامیابی کو خوف زدہ وی ہن مسئلہ اے کہ بہتر کوں جیڑھے سرائیکی کانفرنس تھئی اے ملتان تے اوندے بعد سرائیکی دانشوریں، طالب علمیں اور سیاسی کارکنیں نے مل کے سرائیکی دی صوبے دی جدوجہد کیتی تاں او ان پڑھ ان پڑھ لوگ ہیں کوئی پیسے ویسے کا جن زندگی دی مشقت ہے بہتر کیتا تے اج کیتا انہیں لوگے اے کمال کر ڈکھائے اور اے واحد پر امن تحریک ہے اور انہیں لوگے دی ذہنی اور جسمانی مشقت نے ایک کمال تے پہنچائے کہ اج اے پارلیمنٹ دا سوال پڑے پنجاب صوبے دے بھی کیتے پنجاب کوں تروڑن دا آکھیا سرائیکی صوبہ نہ صحیح جنوبی پنجاب سیبوٹاج کرے تے مفاد پرست طبقات ہمیشہ کوئی بھی مطالبہ منن کیتے لوگیں نال تیار نہیں ہوندے اے انہاں دی اصول ہے اے جیڑا ہن ہے سرائیکی پارٹی دا کردار انہیں کو چاہیے کہ ای سیکٹریٹ والے منصوبے کو مسترد کریں اور اے آکھن سی اساں تہاڈے کولوں سیکریٹ تاں نہ منگیا ہا اور تساں وی سیکریٹ دا وعدہ نہ کیتا تحریک انصاف والے صاحبان تساں آکھیا اساں صوبہ بنا ریسوں تساں صوبہ نہیں بنایا سیکریٹ دا مطالبہ اساں نہیں کیتا تے اے رولا کچو کیا ہے مسئلہ اے ہے کہ اے ہے سرائیکی صوبے کو سیوٹاج کرنے کی سازش

بختیار صاحب کو پوچھو ہاں کہ تو جلے بنایا ہے سیکریٹ دا کیا بھی صوبے دا کیا نہیں یا سارا مطالبہ سیکریٹ دا یا صوبے دا ہے میں یہ تحریک دا سینئر کارکن نہ اسا کدے ہی بھی سیکریٹ نہیں بنیا اسا آیا کہ کہ معاشی سارے خطے دا معاشی استحصال کیا تھی دے اور وسیب دی معاشی صورتحال ہکا ہے یہ اسانی شناخت لیتا ہے ایں شناخت اتے اساں کوں صوبہ ݙیو تاکہ اساں اپݨی معاشی زندگی کوں بہتر کر سڳوں۔ دوستو استاد محمود نظامی صاحب نال اساں اج بیٹھک رکھی ہے تے اج ہی انٹرنیٹ دے مسائل بہوں ڈھیر سارے پیش آندے پین ایویں تھوڑی دیر دے بعد ولا جڑا ہے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ تھی ویندے تے ول دوبارہ کوشش کریندے ہیں ول نظامی صاحب سارے نال رل آندن ہن ولا کوشش کریندے پے نظامی صاحب نال جڑا سارا ہن اگلا سوال یہ ہو سی ظاہر ہے پیپل پارٹی نے ایک سینٹ دے وچ بل پاس کروایا تے ول جڑا ہے ساجی غلام صاحب ایک دفعہ سارے نال شامل ہو ہن سوال یہ ہے کہ سرائیکی صوبے دی منزل جڑی ہے اس کا کیوں حاصل کر سکتے ہیں کیا تو نے خیال دے وچ کرنا چاہیے سیاسی سرائیکی تحریک دے اڳواݨیں کوں، کارکنیں کوں، سوجھواݨیں کوں۔ سرائیکی صوبے دے حصول دا رستہ جیڑھا ہے میں بڑے واضح طور تے آکھݨ چاہنداں کہ صرف اور صرف سیاست دا رستہ ہے اور کہیں وی قومی جدوجہد دے حصول دا رستہ تمام لوگیں کوں اپنے نال ملاوݨ ہوندے، انھیں کوں اوں ڳالھ دا شعور ݙیوݨ ہوندے۔ او منزل آسان تھیندی ہے۔ لوگیں کوں ایں ڳالھ دا شعور ݙیو اور انھیں کوں سرائیکی صوبے دی جدوجہد واسطے تیار کرو۔ اے جیڑھے سرائیکی صوبے دے موقع پرست سیاستدان ہن،

بیدار کرݨ دی ضرورت اے کہ جی اساں سرائیکی ہیں اور اساں ووٹ اوں کوں ݙیسوں جیڑھا سیاسی سرائیکی سرائیکی صوبے دی ڳالھ کریسی۔ میں ویسے اے عرض کر ݙیوݨ چاہواں میں کہ شارٹ کٹ یا ایں ٹائپ دی کوئی حرکت کئی قومی تحریک دے واسطے نقصان دہ ہوندی ہے فائدہ مند نہیں ہوندی ہر کوئی اگر آکھے کہ جی بس اے اساں ہیں بندہ اور میں میں کو ووٹ تے ڈو تے میں تو قرآن صاحب تو سنگے سرائیکی علاقے دے موقع پر سیاستدان کو سارے جان دے لے ہم پیچھے کھڑے ہوئے تواڈے وسیب دے لوگ ہیں ہی کہ گال رسو اگر تسا لوگ

ایں ڳالھ کوں سمجھو قومی شعور اور اوندی بنیاد تے سیاست مستقل سیاست چوبی گھنٹے ہن اے پتہ اے انہاں دا رویہ کیا ہوندے انہاں لوکاں دا رویہ اے ہوندے جیڑی اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ دے لوک ہن فلاں تے سیاست نہ کرو کرونا دے کرونا تے روز چلی جاندے بیان بازی ہوندی فلاں دے ایسی مسائل کراچی دے مسائل تے سیاست نہ کرو فلاں ظالمو چوبی گھنٹے سیاست کرنی چاہیے ہے مسائل دے حل دی واحد راہ سیاست ہے

میڈا معاشی استحصال اور شناخت دا معاملہ ہے میں اوں دے صوبہ بنجا ہاں جدوں تے پارلیمنٹری گئے پنجاب دی اسمبلی وچ وی گئے میں ول آکھساں اوں نے تروڑے اور تحریک انصاف جڑے ہن ہن پئے پتہ نہیں انصاف ہے یا پتہ نہیں کیا ہے انہاں نے آکھیا سو جہاڑی صوبہ بنان سو خسرو بختیار صاحب بے انصاری صاحب کی اور بھی نال ہن شامل ہن ڈٹ پٹ بنان کی ہر کوئی آویں دے سو انہیں کوئی یاد کہانی کہ اپݨے موقع پرستاں دے خلاف وی جدوجہد کرو تے لوگ ایں چیز شعور دیو کہ جی اساں سیکریٹریٹ میکریٹ کیا بن گئے میرا صوبہ کھس کی دے وے میری شناخت کھس کی دی وے انگریز دنیا کیا ظلم ہوئے سائی کی علاقے تے یہ گروہ بڑا ظلم بھی کوئی ہو دے کہ میرے مسائل لٹے گئے میری معیشت تباہ تھی ہے

کہ تساں انگریز دے نال وے یا مخالف ہی وے انگریز کی گال تساں کیاں منو ملتان والے دا حیثیت ہے ملتان والے دا صوبہ قدیم زمانے کو سو اسا والے دا لوگ ہے اسا والے دا صوبہ سرائی کی پارٹی واسطے کھلا کھلا کھلا راہ ہے واضح راہ ہے اور انہیں دی مقبولیت دی راہ ہے۔ ای کم دے ڈٹوے کہیں قسم دی موقع پرستی کوں تسلیم نہ کرن اور لوگیں کوں پیاکن اور لوگیں نال ہی ملن اور لوگیں ہچ ہی ونجن۔ سو ایہو ہی سرائیکی صوبے دا مسئلہ ہے۔ بالآخر ہک دیہاڑے سرائیکی عوام۔ نہ صرف سرائیکی صوبے دی سیاست دا اتے غور ݙیسن بلکہ سرائیکی شناخت اور سرائیکی دا معاشی مسائل دے حل واسطے سرائیکی پارٹی کوں غور ݙیسن اور بیرونی پارٹی کوں جیڑھے اساں کوں نہیں منندے انہاں کوں انہاں کوں نجات ملسی اے تہاݙی سرائیکی پارٹی دی جدوجہد دا نتیجہ ہوسی۔

استاد نظامی صاحب نال ساری بیٹھک جاری ہے تے سارا دوجا کوشچن اے ہے کہ بات سارا جڑا سیاست نہ کرو میڈیا دے ول ول اے بیانیہ کیویں پیدا تھے تے اے بیانیہ کو رد کرن واسطے سیاسی کارکنیں جیڑا بیانیہ بنیا نا کہ سیاست بڑی گندی شے ہے اے ملک وچ مسلسل مارشل لا دا نتیجہ اے اون دے نتیجے بس ٹھیک ہے اور پہلی گال صرف مارشل لا کیوں لگے

جیڑھی جنگ پاکستان دے لوگیں دے خلاف شروع کیتی گئی او اج تک ویندی پئی ہے او نہیں تھکے عوام دے خلاف چل اسا کیوں آدھی ہے سیاست ہوئے ہر چوبی گھنٹے اسا دے عوام ہی نہ تکن بالآخر شکست انہیں کچھ نہیں عوام کو کہیں نہیں دے سکی آج تک شکست

پولیس ہووے، انتظام ہووے، سیاست نہ ہووے، سیاست تاں روح ہے کہیں سماج دی۔ ہے تاں جلے رات کو ستا پیو بندہ اوہ ویلے سیاست کرے۔ اے سیاست دے دشمن جڑا اے گال کردے انتہائی عوام دشمن ہے اور اگر اے میڈیا کرے دے میڈیا ہی وال رلیا ہوئے عوام دشمن دے کٹھے مطلب میں کو اے اے اے اے سیاست نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ میں چودہ اگست کو سارے ٹی وی ریٹن کہیں یاد نہیں مسلم لیگ دے قائدین دا ذکر کہا جا کہ صاحب بنگال جو سرورلی صاحبان فضل الحق کن مولا فضل الحق کن حسین بلوچستان جو قائد اعظم ساتھی قاضی عیسی صاحب ہا جعفر خان جمالی ہا بھئی سندھ جو جی ایم سید صاحب ہن غلام حسین ہدایت اللہ فلاح سارے حسن عبداللہ ہارون پنجاب جو میاں افتخار الدین صاحب ہن یا توبہ میاں افتخار الدین بادشاہ میاں ممتاز دولت سارے مسلم لیگ کہ یہ لوگ ہن جدوجہد کئی مسلم لیگ دی تاریخ رہی سی اور مطالعہ پاکستان پڑھیندے وے ٹیلی ویژن تے مسلم لیگ دا تے جناح صاحب دا سیاسی جماعتاں ناں نی وے گھندے وجہ وجہ سیاست نہ کرو کیوں پاکستان سیاسی رہنما بنائے پاکستان سیاسی کارکنیں نے جدوجہد کا نتیجہ ہے

ہو کوں ودے ختم کریندن اے گالھ انہاں کوں سمجھ کائے نی کہ سیاست ختم نئیں تھیندی اے جدید زندگی وی سماج دی روح اے اگر اے ختم تھی گئے لوگ مر ویسن معاشرہ مر ویسی لہذا این معاملے میڈیا کا کردار جڑا ہے چنگا کوئی نہیں ہر کس میں تاں آہدا جیڑھا بندہ اے آکھے جیڑھے ویلے میڈیا دے کوئی آکھے ایندے تے سیاست دی کوئی پکے پے ونجو کیوں بھائی تو ایم این اے کیتا بنیا بیٹھی تو وزیر کیتا ہی تو صحافی کیتا ہی ہر شے کو شرم دے نہیں سیاست سو اے گال لہذا میں سرائی کی بھراوے کو آکھاں ہر ویلے سیاست کرو۔ سیاست ای واحد چیز ہے جیڑھی تہاکوں ہر مصیبت کوں نجات ڈیویسی۔ سیاستدانیں دے خلاف پراپگنڈا، سیاسی کارکنیں دے خلاف پراپگنڈا ایندا کیا مطلب ہے؟ پاکستان دے لوگیں دے خلاف پراپگنڈا، پاکستان دی عوام دے خلاف پراپگنڈا۔ ایدا کیا مطلب ہے کہ پاکستان دے لوگ مکالمہ نہیں کر سکدے پاکستان دے لوگ بدھو ہن احمق ہن بے وقوف ہن اے پاکستان نا سیاسی کارکناں دے کہ پاکستان دے لوگ باعزت باوقار اور آزاد لوگ ہن لہذا اے گھنونی سازش اے پاکستان دے لوکیں دے خلاف اور جیڑھا پاکستان دے لوکیں دے خلاف سازش اے او پاکستان دے خلاف سازش اے چوی گھنٹے سیاست کرنی چاہی دی ہر مسئلے تے سیاست کرنی چاہی دی بھاویں تعلیم اے بھاویں بیماری اے بھاویں سیلاب اے بھاویں کچھ اے چوی گھنٹے ہر بندے کو کرنی چاہیے تاکہ تہاڈا معاشی سیاسی سماجی مسائل حل کرو میں خاص طور تے یہ ساری گال دے بعد ود سرائی کی بھرا میں کو آکساں اللہ دا واسطہ ہی بے سیاست کرو سیاست سیاست ایہو صوبہ بنے سی ایہا تہاڈے مسائل واسطے حل کرے سی ایہا ہی تہاڈی نجات دی راہ ہے یا جڑا سیاست کوں آدھے کوئی شاید اے کوئی اوپری شے ہے اے کوئی عوام شے ہے حالانکہ ایویں نہیں سیاست عوام دوست ہے سیاست ہر ویلے کرنی چاہیے سیاست ہر معاملے چ کرنی چاہیے صحت تے سیاست ہونی چاہیے تعلیم تے سیاست ہونی چاہیے ٻیا جڑے سیوک فیسلٹیز ہیں انہاں دے تے سیاست

دوستیں واسطے طالب علمیں واسطے پیغام یہ ہے کہ تو کوئی گال کوئی نوجوان کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان دے تحریک دے وچ نوجوان دا بہت بڑا کردار ہے اور پاکستان دے وچ شہید ذوالفقار علی بھٹو جیلے تحریک چلائی ہے پاکستان دا تمام نوجوان ان دا ساتھ دیتے ہیں اور ایک بہت بڑی بلا تبدیلی ہے پاکستان دے اندر اور میں کو جڑی گا جی میں یاد ہے عوامی لیگ دی تحریک وچ طالب علم دا بہت بڑا کردار ہے اور انہاں جڑا اس پاکستان سوڈن یونین سارا اتھا ایم این اے بن گیا ایویں بلوچستان انتہائی پسماندہ صوبہ سمجھا ویندے۔ ستر دے انتخاب دے وچ بی ایس او دا جیڑھا چیئرمین ہا او ایم این اے بݨ ڳیا پاکستان دا۔ ایویں ہر جاہ تے طالب علم ہے کم کیتے اور اے کیڑھی شے دا نتیجہ ہے۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست ہے اپنے سماج کوں سمجھݨ۔ آپݨے سماج دے مسائل کوں سمجھݨ، حکومت دی کارکردگی کوں، حکومت دے ظلم و تشدد کوں، اوندے استحصال کوں سمجھݨ اور اے سمجھݨ کہ پاکستان دے وچ میݙی حیثیت کیا ہے، میݙے علاقے دی حیثیت کیا ہے، بنھے نال میݙا کیا تعلق ہے؟ ایں ڳالھ کوں سمجھݨ اے سب کنوں اہم ڳالھ ہے کہ میں کون ہاں۔ ایں واسطے ہر طالب علم کوں جب تک کہ او سیاست نہ کریسی ایویں ہر نوجوان کوں تہاکوں علم ہووݨا چاہیدے کہ چوی سو سیٹیں دے واسطے ݙو لکھ کنوں زائد نوجوان آیا کھڑے اگر چوی سو تئیں مل ڳیا باقی ݙو لکھ کتھاں ویسن ݙو لکھ کنوں زائد

لہذا ایں مسئلے کو حل کیویں کرے سو حل ایویں کرے سو کہ تسا ایں معاملے کو سمجھو اے کیڑی شے حل کرے سی اے سیاست کرے سی پاکستان دے تے جڑے لوگ ناجائز قابض تھے ملک دے لوگے دی توہین کی تھی نے بیزتی کی تھی نے ملک دے وچ مارش لا لے نے ملک دے باوی کروڑ لوگے کو دے چارٹر کو ختم کیے زندہ راہ دے چارٹر کو بھنے نے او آکھدن سیاست نہ کرو ایندا مطلب ہے سیاست تاں انہاں کوں گھوٹا ݙیندی ہے نا تھوڑے تاں فائدے دی ڳالھ ہے لہذا پاکستان دے تمام نوجواناں سرائیکی مسائل تے نوجوانوں کو خاص طور تے سیاست کرو سیاست سکھو جتھا بھی پرانا سیاسی کارکن بیٹھے اندر نال پٹکڑاک مارو تاکہ وہ بہت سارے پاکستان دی تاریخ کو مسخ کیتا گئے

ہر ویلے وقت کڈھو۔ ایشو تہاکوں ذاتی زندگی دی وچ ہی تہاکوں مزاحمت سکھیسی، اوں نال پرفیکٹ تھیسو، مضبوط تھیسو، ذہنی طور تے، جسمانی طور تے حوصلہ مند، برداشت آسی، اعلی لوک بݨسو اور تہاں اپݨے مسئلے ہی حل کریسو، ملک دے مسئلے وی حل کرسو۔ انہاں چ سمجھو سیاست تہاݙی روح ہے، اے لازمن کرو، لازمن کرو، کجھ تھی ونڄے۔ سیاست کلاس بند کرو ساکوں دسیندے پے ہن سیاست دے بارے وچ تے نوجوانیں کو پیغام بھی دیندے پے ہن کہ نوجوانو سیاست ضرور کرنی ہے ساکوں یقین ہے نظامی صاحب دا جڑا اے میسج ہے جڑا اے پیغام ہے سنیہ ہے ساری نینگر نسل تک پہنچ گیا اسی اساں کوشش کرے سوں کہ نظامی صاحب دے نال

اڄ دی ڈیلی سویل بیٹھک دے وچ اپنڑے دوست اپنڑے ہوسٹ غضنفر عباس کوں اجازت ڈیو ول کہیں بئے ویلے نظامی صاحب نال یا ول کہیں بئے سیاسی کارکن نال سیاسی ایوان دے نال حاضر تھیساں رب سوہݨے دے حوالے۔